Ә, Шулай. Бер атна буе күрмәдек бит без аны. Кайларда йөрдең, ниләр майтар? Хәтта күбрәк тә шулай.
Хәтта күбрәк тә, әйе.
Әйе, әйе. Бит бер ике атнага якын. Әйе. Ниләр майтардың дип, авырып яттым, Роберт. Әйе, без аның турында тыйгы тапшырды әйткән инде, мин сиңа саулык, сәламәтлек теләп, менә ниһаять син Тернәкләнеп килгән сыңыймы? Карале, гүзәл, гүзәл, без сине сагынып көттек атна буе. Син тагын да гүзәлрәк э, килгәнсең бу юлы гүзәлрәк Рәхмәт, килгәнсең. рәхмәт. Әй, ни, Энҗе карлар явып үткән, э, нә- нәни чәчләр. Күп, күп, күп шатлыклар алып килгәнсең без э, кадерле Кадерле. тамашачыларга. Башлыкмы? Молодец, Роберт.
Роберт, Э. ә синең хәлләрең ничек?

Менә шулайрак безнең узган атлары узды. Бүген 14 февраль.
Гашыклар көне. Аны ничек дип атыйлар?
Изге вәли көне дип атыйлар. Юк, изге вәлиләр дип.
Килешәм синең белән.
Изге вәли берничек тә була алмый. Берничек тә була алмый. Гашыклар көне.
Матур итеп үзебезнеңчә.

Камилә Вәлиева. Әйе, һәм аның тирәсендә чыккан менә шушы гауга, шулай бит? Гызырлар, әйе.
Нәрсәләр әйтә аласың менә син? бу турыда? Беренчедән, э, беләсеңме, аның менә анализларында ниндидер бер мәддә ачыклаганнар бит. Өч пешмә агай мили чәкчәк.
Менә мин аны аңламыйм. Ул гомумән аның аңа ничек килеп эләккән икән? Менә шул сорау кызыксындыра мине. Беренчедән, э, икенчедән, э, үзебезнең спортчыларыбыз, артистларыбыз арасында аны яклап чыгучылар, аңа үзләренең ниндидер теге җылы сүзләрен, теләктәшлекләрен белдерүчеләр шактый күп булды. Менә монысы инде аеруча сөендерә торган. Әлбәттә, монда инде бөтенебез дә берләштек. Монда кара әле, нәрсәне ачу, нәрсә ачу чыгара мондаймы? Әлеге, әлеге, әлеге вазгыятьтә 15 яшьлек нәни генә кызны, бала, баланы тегеләр монда инде күбесе күбрәк шул акшның олимпия һәм паралимпия комитеты мозганы хөрделәр он биш яшьлек баланың ае менә сезгә нәрсә кирәк сез нишләп баланы һаман җәберлисез соң а нишләп сез аннан ниндидер гаеп эзлисез белмим ну ничектер менә баланың психикасын бетерәсез бит сез шулай безнең яктан ниндидер шундый көчле спортчы чыгуга Менә шуны тикшерә башлыйлар. Ну, беләсең нәрсә дип әйтте, монда англосакслар, русофоблар бит инде.
Шулай. Менә шулай булып калсын да инде. Безнең Камиләгә тимәгез әле сез. Безнең Камилә әле күрсәтер әле сезгә, күрсәтмәгәнне. Менә шундый дәрәҗәләргә ирешкән спортчылар арасында безнең татар кызы 15 яшьлек кенә татар баласы булу аеруча сөендерә. Шулай бит, горурлык бит инде ул безнең өчен. Шуның Менә. мәгънәсендә горурлык Татарстаныбызны шул рәвешле таныта кызыбыз. Гамилә, уңышлар. Гамилә, уңышлар, брат. Шулай дип әйтеп куйыйк, әйе. Алга таба барабыз, алга таба чабабыз. Чабабыз димәктән, син хәзер а, Шул ук спорт яңалыгыдыр инде әйме. Үзе безнекеләрнең.
Әйе, чабабыз дигәнчтән. Алтын алуы.
Алтын медальчыларыбыз безнең ул да булса э, Олимпия, Олимпия уеннары, безнең чаңгычылар эстафетада алтын медаль китерделәр. Мин Хатын кызларда. Хатын кызларда, ир атларда. Әйе. Син үзең карадыңмы соң аны? Мин карадым. Мин э, карадым, куандым. Һәм һәм Алар өчен җан атып утырдым. Безнең команданың өстенлеген ике тапкырга берсен кем арттырды анда? Кем? Александр Большунов.
Әллә минутка булдым ул анда, әллә минут ярымга булдым, әллә минутта 10 секунд булдым ул. Афәрин, Большунов. Большунов берүзе дә бит ул беренче урын алды анда. Күрдеңме син аны тегене? Скиатлон. Уже оныттым да. Чаңгы ярышында. Менә беләсезме, шулай иттереп үзебезнең спортчылар өчен горурланып карый торган спорт ярышлары күбрәк булсын иде. Бүлсен, иә, иә. Алга таба дәвам итәбез. 3, 4, 15, 26, 85 и 3. Миндә беләсеңме, тагын бер спорт э, яңалыгы турында фикер алышып алыйк әле. Спорт белән бәйлеме? Менә син футбол карарга яратасыңмы? Мин Мин аны Ә, ие, ие, яратам, яратам һәм аеруча Челси АПЛ. өчен җонатасың Челси әле? өчен җонатам.
Әйе. Ә аеруча АПЛ. Англия Ярай. премьер лигасын.
Ә менә бер яңалык Айма безнең Рубин а, әҗәтләре аркасында гомумән дә а, аренасыз а, футбол Стадионсыз. кырыннан башка е стадионсыз кала ала икән. Ике ел а, дәвамында аларның 40 миллион сумлык әҗәтләре җыелган ди. 40 миллион.
40 миллион.
40 миллион сум.
2 ел өчен.
Әйе, булар инде 2 ел буе түләмәгән булып чыга. 40 миллион әйме дисең син? Әйе. 40 миллион Рубин өчен ул пүчтәк не сум. Чынлапмы? Әни түләмиләр икән соң 40 миллион. Бу 40 миллион доллар булса менә, монысы менә икенче инде. Димәк, 2 ел өчен аларның 40 миллион сумлык хаҗәте җыелган һәм инде клубка кабат Үзәк стадионда уйнагыз дигән кебегрәк. Яңгырый әйе.
Әй, сүзләр әйткәннәр.
Русча әйтмешли, намек инде. Намек ясаган инде, әй. Бая.
Тиздән сез Үзәк стадионга күченәчәксез. Әнә тегендә Үзәк стадион бар, ди. Ә тегендә. Акбарс Арена буе күрсәтеп яталар. Юк, ә беләсеңме, нәрсә без синең белән монда елмаеп утырабыз. Бер дә күңелле яңалык түгел инде. Әйме, үзебездә шул футболга күпме акчалар исраф итәләр, исраф итәләр, әйме? Әйе. Гафу итегез, әмма уйный белмиләр.

Чаллының полицейскийлары менә монда язылган Моргенштернга каршы наркотиклар пропагандалау буенча эш кузгатканнар. Шундый көлкілі яңалык. Вообще көлкілі яңалык. Имеш, мұның тәнендә әйме татуировкалар бар һәм татуировка нинде мына киндер төшерелгән. Күрдеңме сен киндер? Киндер, киндер үсемлегенә ошаган ниндидер бер сүрәт. Сүрәт әйе. Ләкин киндер диләр аны. Менә Хәзер инде носкиларын да сатырга ярамый була ошо гыйммәт генә киндер төшкән носки. Әйе. Соңыннан хәзер нәрсә футболкалар бар бит инде, әйме? Ярамыйдыр бит инде, бейсболкалар бардыр. Аларны хәзер сатудан туктатырга кирәкме? Әйдә алай булгач, беләсезме, тагын нәрсәне туктатабыз. Бу инде чаллы полицейскийлары кагыла. Киндер сюрпризларны. Ә ни өчен? Ә, ну, ә, киндер, киндер дип атала. Киндер белә сюрприз, киндер сюрприз булыр сиңа соңыннан. Әйдәгез туктатабыз шуны. Сез э, э, чаллы полицейскийлар, господа полицейскийлар, э, шуны исегездә тотыгыз, балаларыгызга, оныкларыгызга киндер сюрприз ала күрмәгез, җәмәгать. Бу инде сезнеңчә пропагандалау булачак. Шулай бит инде. Нәрсә эшләтергә микән безне? Менә бу яңалыктан соң, м? Мин беләсеңме, син бу яңалыкны сөйләгәндә мин гомумән тик кенә генә утырдым. Әйе.
Тукта, син нәрсә уйлыйсың соң моның турында? Моргенштернның иҗатына, иҗатын ничек кабул итәсең син? Берничек тә кабул итмим, мин аны гомумән тыңлаганым да юк, мин аны карамыйм да, әйме, мин аны гомумән Менә җенем сөйми кыяфәтен. Ләкин, ләкин полицейскийларның аның тәнендә ниндидер анда киндергә охшаган сурәт э, табып алулары, бусы инде көлке.

Ә син яшь килеш аңа биимисең хәтта.
Һәм тагы бер нәрсә турында фикер алышасым килә ине. Бер дә күңелле әйбер түгел инде ул, ләкин табиблар омикрон белән авырган кешеләрдә нейрокавит дигән әйбер булырга мөмкинлеге турында кәефне искәртеп куйды, куйдылар һәм кәефне төшерделәр бит әле, Роберт. Нәрсә дигәнне аңлата бу? Аңлатып бит әле. Бу нейрокавитның өч билгесе бар икән. Беренчедән, кеше бер ни дә сизми, бер нинди ризыкның да тәмен тоймый икән. Икенчедән, икенче билгесе, ул начар йоклый башлый яисә гомумән йокыга китә алмыйча интегәме бессонница була инде әй һәм инде
өченче билгелеген ясап кыл ә өченче билге аның хәтере хәтере начарлана башлый
күрдегез ясап булды

Хәтер югала. Хәтер югалу аннан да начарак бит инде, Роберт. Әлбәттә. Син нәрсә бирә Ләкин ризыкның тәмен тоймау да шул кадәр начар икән. Шул, шул кадәр не, нерв системасына шундый басым ясый. Әйтегез әле зинхар өчен, менә кемнәр авырды, кемдә шундыйрак э, билгеләр булды, әйме? Сезнең кайчан кайтты ул кире менә шул ризыкның тәмен татып карый алу мөмкинлеге? Тәмен белү, әйе. Исләрне сизү. Менә Роберт миннән көлеп утыра. Юк, юк, көлмим, көлмим.
Ләкин хәлем бик начар. Һәм өченчесе, оныттым, хәтерне югалттым.